Naslu għand l-Avukat George Abela. Jiftħilna ma' Marija, it-tifla ż-żgħira ta' George u Margaret. Ejja, Marija ż-żgħira mbagħad għandi Robert, itwal minni sew. Marija tkanta. Bħalissa qed tistudja l-kant f'Milan l-Italja. Però dik il-parti kulturali tal-familja tagħna, Marija. Ma tagħna l-parti sportiva aħna, ma din il-parti kulturali. Parti sportiva. Il-parti sportiva tagħna tal-futbol, Robert u jiena u xek. Ejja. Ekku. L-isport joġobni ħafna u parti mill-ħajja tagħna ta' kuljum u parti wkoll mill-ħajja tal-papa. U sal-lum jagħmel in-nofs maratona, jagħmilha f'ħin ħafna aħjar milli nagħmilha jien, kieku kelli nagħmilha għax m'iniex kapaċi nagħmilha. Ma tistax tiltaqa' ma' George Abela u ma titkellimx fuq il-futbol. George kien President tal-MFA għal għaxar snin. Għamilna kambjament enormi meta l-futbol tela' mill-Gżira u tela' fl-Istadium Nazzjonali ta' Qali. U dak iż-żmien kienu anke t-turf, għax konna noħolmu aħna li jkollna ground tat-turf sabiħ kif hemm illum. L-iktar partita li baqgħet għal qalb George kienet dik ta' Malta kontra l-Ġermanja f'Ta' Qali. Kelli memorji sbieħ ħafna, il-logħba Malta kontra l-Ġermanja u Malta tlieta bi tnejn. Ferma Carmel Busuttil, Carmel Busuttil jirxotta u jibda! Jiskorja ballun sabiħ, azzjoni mill-isbaħ tal-tim Malti u jirnexxielu Carmel Busuttil jiskorja u jiftaħ l-iskor fil-partita. Fil-ground ta' Ta' Qali mballat biż-żgħażagħ. George laqa' wkoll lill-Papa Ġwanni Pawlu t-Tieni. Papa kien goalkeeper. Meta toħodlu bidejh u tbuslu idejh tinduna li kien goalkeeper. Dik kienet esperjenza unika jiena illi l-goalkeepers il-kbar ta' ċertu fama Kelli esperjenza wkoll niltaqa' ma' Lev Yashin jiena. Tinduna għax meta toħdilhom idejhom ikollhom il-pala ta' idejhom kbira. U meta tajtu l-ballun jiena niftakar ma xxutjax il-Papa għax goalkeeper tafgħu b'idejh. George avukat. It-tifel Robert avukat ukoll. Illum jaħdmu flimkien. Naħdmu fl-istess uffiċċju wkoll. Ma naqblux dejjem. Imma kif kien George bħala missier? Per eżempju l-ħinijiet tal-ħruġ, għal-bidu kont kien ħallini noħroġ sa' disa' u nofs. Mbagħad biex ġebbidna mid-disa' u nofs sal-10 kienet diġà biċċa biċċa xogħol diffiċli dik biex mill-10 ġebbidna l-10 u nofs. Kienet missjoni mhux faċli. Però mbagħad fl-aħħar mill-aħħar tani rridni fidejja bażikament jiena nifhem li dak li ried dak iż-żmien kien li jara jekk jistax jafdaqni jew le. Din Margaret, il-mara ta' George Abela. Naraw ftit kif kienu George u Margaret meta żżewġu. George trabba Ħal Qormi. Aħna konna ngħixu litteralment, prattikament f'żewġ tlett ikmamar. Kienu dim żminijiet diffiċli. Missieru kien ħaddiem ix-xatt. Għext jiena qalb il-ħaddiema, ġej minn familja tal-ħaddiema, missieri ħaddiem tax-xatt. U dik l-iskala piża jien li tlajt minnha, li l-bambin tani xorti nitla' minnha, ċertament ma ninsihiex. Il-pa dejjem bata, dejjem bata biex qala' l-għajxien tiegħu, jiġifieri li jġorr l-ixkejjer fuq dahru. Dak iż-żminijiet ix-xogħol tax-xatt ma kien iċ-ċajta. U niftakru jiena dejjem bir-rota jmur ix-xogħol, dejjem jieħu l-ħobż miegħu u jiġi għajjien mejjet. George Abela jsir it-tmien President ta' Malta nhar l-Erbgħa t'April u eżatt wara jkun magħna f'Xarabank.